Thlirtute hmasa in chawhbeih leh vek ule. Tun tum chu Pastor mahnia Kohhran din thei, an Kohhran sum tur charity US dollar fifty million lai eirutu Kawnghe a chanchin kan ngaithla dawn a ni. Kawnghe. Ani hi Chinese mi niin sawmhnih leh pathum August sang kha zawka sumruk leh pali khan China a piang hian Kangzi ah piangin Senior Pastor a ni a. A awmna Kohhran a ma din ngei City Harvest Kohhran sum tur Charity atanga an dawn US dollar fifty million chu a i ru hmiah mai a ni. Zel a kum li a tang bawk a ni. Pastor kawng he a hi mi fel tak niin Singapore University ah a zir chhuak a, City Harvest kohhran a din hial a, Pastor kawng he a hian nupui, Sunhia Sun neiin fanu Diane kawng a nei bawk a, a pa hming chu Kawng Leng niin a nu hming chu Taw Paw Eng a ni. Kawng he a nu leh pa te hi Diamond a sum dawng thin dawrkai an ni a, Kawng he a ti unau hi panga an ni a, Kum sangkhat zakua sum sarih leh panga atanga sangkhat zakua sawmriat leh pariat chhung khan kawng he ate hi Marine Parade Christian Centre member mai a ni. Sangkhat zakua sum sarih leh panga atanga sangkhat zakua sawmriat leh pariat chhung hian Singapore zirna tha ber mai National University of Singapore Raffles Institute of Singapore Bachelor of Science Computer and Information Science te a zir chhuak a, University a kal chhung hian Anglican Kohhran Doctor Canon James Wong a enkawlna hnuaiah chapel siam tha te pawla hna a thawk a, part time in tah hian a thawk thin a, chutih lai chuan Doctor Canon Wong-a chu Kohhran Thar Orchard Christian Centre a dinpui hial a ni. University zawh hnu kum sanga Zoko Sumriat le Bago Chau khan. Singapore Kohhran hrang hrangah thawk kualin rawngbâwl hna leh Kohhran siamthatna lampang a keng tel bawk a, heti lai chho hian kawng he atan Singapore Kohhran thar dina remchang a inhawng a, Pastor Senior thenkhatte thlawpna leh fuihna hmuhin Sangha Sukhawr Sawmriat le Pakua khan City Harvest Church chu a din ta a ni. City Harvest Church hi. Ecclesia Ministry of Bethany Christian Centre, Assemblies of God tih te pawh an hriat tel a ni bawk a. Kawmsanga Zukawr Sumkawleh pasarih chauhah khan he kohhran hi a vung chho tawh em em a, December sang hnih sawm phei chuan City Harvest Biakina lawite chu mi sing hnih sang thum zahnih sawmnga leh paruk lai an tling tawh bawk a, Kohhran sawmli leh pasarih indang tawhin Bible School pakua an neih bawk a, chungte chu ram hrang hrang, Singapore, Australia, Indonesia, Malaysia leh Taiwan-ah te an neih tawh hial a ni. Heti khawpa Kohhran lian chak ta chu Charity lamah an hmui chho viau a ning chu le, ni sawmthum pakhat Mei Sang ni sawmah khan Singapore Police Officer lam chuan City Harvest charity chungchang hi an lo chhui daih tawh a, City Harvest Kohhran nena inzawm mi sawm pasarih chuang chhui chhuakin chung zingah chuan City Harvest Kohhran dintu Kawng Hre leh a nupui Sun Ho I te pawh he inchhuinah hian an lang tel bawk a ni. Police te chuan charity sum atanga insumdawn tawnna a kang dik lo te, Awm theih dan leh kum eng eng maw zat kal ta atanga thil lo awm tawh dawn ramak ta duai tam tak senga Rina tih chhiat theihna tur sum leh pai te chu an chhui chho ṭan a, he hnu an chhui mek naah hian thuneitute chuan kohhran thil tih leh inkhawm te pawh an phalsak zel a ni. Tichuan, ni sawmhnih paruk June sanghnih sawm pahnih khan a chhuitchiahna result kim chang tak nen press statement an ti chhuak ta a, Charity sum lo lut hi Kowhee a nupui Soon Hoy Secular Music Career atana dollar mawkta leh sawmhnih leh pathum hmanral a nih thu an tarlang a, stock holder te atangin heng sum thup tumna hi a awm bawk a ni tih thu an puang tel bawk a, hemi ni vek ni sawmhnih leh paruk June sanghnih sawm hian Kawng Hea leh City Harvest Kohhran hruaitu dang pali te chu chum hmang dik lo khe siam sak an ni a, mahse, Singapore dollar nuaih nga ah hmanga bel theih an nih avangin bel nghal vek an ni a. Kawng Hea te hi Chinese mi kan tih tawh kha, Singapore-a sikul kal leh passport hmanga Singapore khawsa an nih avangin an passport hren sak an ni bawk. Tichuan, court trial hi kal zelin May sanghnih leh sawm pathum atang khan tan thar lehin Singapore court case number thirty three, thirty four, thirty five te hmangin vaizah sawmli leh pahnih chuang he thubuai hi an ngaihtuah hial a, he thubuai hi kawng he a te lam hian tih tawp tumin theihtawp an chhuah ve bawk a, Chuvang chu niang tal an neih rei em em nachhan ni. Ni sawmhnih leh pakhat October sanghnih sawm panga khan thuhlukna tawh ber siam nghalin kawng he a lehruaitu dang panga te chu thiam loh chantir niin sentencing hi ni sawmhnih November sanghnih leh sawm panga khan puan tawh a ni a. Kawng he a hi Kohhran sum charity tiching pentu leh US dollar fifty million dik lo taka hmangtu an hotupa ber a ni angin Singapore dan Thirty seven, thirty eight chu buai awrh tir a ni a, kum riat chhung lung in tan tir tura hrem a ni. Attorney General chuan kawng hme ata hian Sentencing Court thurel hi an appeal theih thu a puang tel bawk a, Court in rem a tih angin kawng hme ata hian December ni hnih sahni sawm panga khan an appeal nghal a, kum riat chhung tang tura an lo tih tawh chu kum thum atang kum nga ah an sawn that ta a ni. Tichuan, kawng hea chu Changi Prison Complex-a kum sanghnih sawm panga khan dah luh a ni a, a nungchang a that em avangin US dollar fifty million ti ching pentu Singapore City Harvest kohhran dintu kawng hea chu kum li chhung zel tan tir a ni a, ni sawmhnih leh pahnih August sanghnih leh sawmpakua khan jail atanga chhuah tir leh a ni. Chutiangin thlirtute chanchin ngaihnawm tak tak nen kan lo let leh zel anga mi lo ngaichang zel dawn nia mino thlirsak avangin lawmthu kan sawi e.